Һәм менә шул бөтен кануннар, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә индергән әмерләр, гаиләдә булсынмы, җәмәгатьтә булсынмы, үзебезгә карата булсынмы, менә шул бөтен кануннар бер юнәлешкә борылган, ул да булса биш нигезне саклауга юнәлтелгән. Һәм менә шул биш нигез арасында иң беренчесе кешенең динен саклау килә. Шуңа күрә Аллаһ Субхана вә Тәгалә иң беренче аятьләрне Икра бисми раббикәлләзи халәк. Сине яралткан Раббың белән укы дигән аять иңдерелгән. Шуңа күрә белемне, белемгә бик зур урын, урын бирелеп тора, чөнки кеше әгәр дә белеме булмаса, дине бозыла башлый. Икенче кардәшләрем, Аллаһ Субхана вә Тәгалә шул белемне өйрәнеп башкаларга да аңлатырга безгә әмер итә. Һәрберебез беләбез, асыл белемнәр бар. Менә шул асыл белемне һәрбер мусульман хатын-кыз һәм һәрбер мусульман ир кеше белергә тиеш. Һәм менә шуларны без ирләр буларак, гаиләләрнең башы буларак хатыннарыбызга да, балаларыбызга да җиткезергә тиешбез.

Дөреслектә Аллаһ сезнең өчен рәхимле булды. Хәтта үз-үзебезне дә үтерергә ярамый. Нинди генә проблема тормышыбызда килеп чыкмасын, нинди генә бәлә каза булмасын, әгәр дә кеше үз-үзен үтерә икән, менә шул анын проблемасы киләчәк газап белән чагыштырганда уенчык булып күренер.

Бер кеше хакын ашаса яки үзен я башка мөселманны үтерсә, ягъни бу эшләрне дошманлык вә золым юллары белән эшләсә, аны тиздән җәһәннәм утына салырбыз. Аллаһуа бу эш җиңел булды. Дүртенче сүрә, егерме тугызынчы, утызынчы аять. Әлбәттә, беләбез, искә генә төшәм, Әссәлам дигәндә, әссәләму алейкум, иминлек телибез бит инде. Менә шул сүзләр белән күрешәбез кеше белән, шул сүзләр белән муамәлә башлыйбыз. Белгән кеше белән, белмәгән кеше белән, гаиләң белән, балалар белән шул сүзләр белән башлыйбыз, димәк, сүзебез безнең гамәлләребезгә туры килергә тиеш. Сәлам бирде икән, менә шул иминлек рәвешендә муамәлә дә төзергә тиешсең.

Әгәр берәү кеше үтермәгән кешене яки җир өстендә бозыклык кылмаган кешене үтерсә, бөтен кешеләрне үтергән кеби гөнаһ язылыр бу кешегә. Менә шундый дәрәҗәдә кеше хаяты, аның тормышы Аллаһ Тәгалә анда зур урын алып тора. Ва ман ахьяха факааннама ахьян наса джамиа. Ләкин әгәр дә ул бер кешене коткарса, әҗер савабы бөтен кешеләрне коткарган шикелле булыр. 5 нче сүрә 32 нче аят. Әлбәттә, үзебез авырып китсәк тә, үзебезне дәваларга да тиешбез. Өченче нигез кардәшләрем кешенең вөҗданын, дәрәҗәсен саклау, честь дип әйтәбез без аны. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә, Әй сез иман китергән бәндәләр, кайбер уй-фикерләрегездән сакланыгыз, башкалар турында начар уйларга тиеш түгел без. Чөнки аларның кайберләре гөнаһлы була, бер-берегез турында гайбәт сөйләмәгез. Хәтта әгәр дә без зина кылмаган кешегә Зиначы дип әйтсәк, бу халәкәт итүче гөнаһлардан берсе була. Зур гөнаһ кына түгел, халәкәт итүче. Юкка чыгара торган. Шуңа күрә виждан дәрәҗә кешенең ислам дине белән күтәрелә. Ислам дине аны яклап ала. Шуңа күрә балай тегене тегеләй төрле сүзләр җибәреп кешенең вижданын төшерергә хакыбыз, кардәшләрем, юк. Дүртенче нигез, кардәшләрем, кешенең нәселен саклау. Зина кылу туела, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә никахка чакыра. Бишенче, кешенең малын саклау. Әнә теге киноларда күрсәтәләр бит Робин Гуд. Робин Гуд динебездә кабул ителми. Ярамый. Байлардан урлап, факирләргә өләшергә. Шуңа күрә малын да Аллаһ Тәгалә кешене саклый. Бер кешенең малы икенче кеше өчен малы, әлбәттә, харам тыелып тора. Шуңа күрә эшләгәндә берәр җирдә урларга ярамый. Яисә эшләткәндә кеше хакын алып, зарплата бирмичә утырырга да ярамый. Аллаһ Тәгалә аны өчен алар. Алар ул хакы, ул кеше үз хакын, әлбәттә, алачак. Моның турында онытмаска тиешбез. Бу дөньяда түләп бетерик. Һәм менә әгәр дә кеше иманга килмәсә, әгәр дә кеше иманга килеп белем алмаса, Менә шул кеше шул биш нигезнең берсенә зыян китерергә ихтималы үсә башлый. Чөнки әгәр дә иманы булмаса, әлбәттә, үзенчә тырыша ул гомер төзергә. Үзенә генә файда китерергә тырыша. Күп очакларда шулай. Үзен турында башкалар турында уйламый, үзенчә бәхет юлын төзи башлый. Ә бит бәхет юлын ничек тә төземәсән, үз уй фикер белән барыбер бәхеткә ирешә алмасын, иллә мәгәр Аллаһ кушкан юл белән генә бәхеткә барсан. Әлә бизикерләһи татмайнал кулуб, Аллаһны искә алу белән йөрәкләр тынычланмыймыни? Моны турында сөйләгәнебез бар. Менә шул тынычлык бөтен йөрәкне ялварып ала һәм менә бу тынычлык бәхетнең зур өлешен дә алып тора.

Ә әгәр дә кеше иманга килеп белем дә алмый. Бөтен кеше дип әйтмим. Күп кешеләр уй фикер йөртәләр, тырышалар. Ләкин кайбер кешеләр шиктән шиккә сикерә башлыйлар. Шиктән шиккә сикерә башлыйлар да төрле радикаль агымга керә башлыйлар. Һәм анда башлана инде. Мусульман булган булмаган кешегә болай эшләргә була, тегеләй эшләргә була, болай эшлисен, тегеләй эшлисен дип

Һәм сезне йортларыгыздан куып чыгармаган кешеләр белән яхшы мугамәләдә булудан һәм аларга гаделлек кылудан Аллаһ сезне тыймый. Аллаһ гадел булганнарны сөядер. Мумтахина 8-нче аят. Шуңа кардәшләребез искә генә төшәм, әгәр дә кеше белмичә берәр гамәл эшли икән, Белмичә берәр сүз әйтә икән, файдага караганда күп очакларда зыян китерә. Үзенә дә, җәмгыятькә дә. Шуңа күрә белем алырга тиеш без. Белем безнең өстебездә. Һәм ахырда Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи бер хадисны китерәсем килә. Алардан булмасак иде, кардәшләрем. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи Али ибн Абу Талибтан сүзләре килә. Ахыр заманда Акылсыз яшьләрдән торган төркем барлыкка килер. Алар Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм сүзләрен сөйләрләр, Коръән укырлар, әмма сүзләре тамак төбеннән узмас һәм үзләре исламнан җәядән атылган ук төсле атып чыгарылыр, чыгарырлар. Юлыгызда очрасалар, алар юкка чыкканчы көрәшегез. Аларга каршы көрәшүчеләргә Аллаһ Субхану Тәгалә кыямәт көндә әҗер бирер. Бухарида килгән сүзләр. Әлбәттә, белемсез эшләүчеләр. Бу яшьләр алар белемсез эшлиләр. Алар үз Үзенә, үзләренә кызык булган нәрсәләрне өстен кулып куеп, ислам динен максатларын аска түбән сетәләр. Шуңа күрә, кардәшләрем, гел безнең ислам дин максатлары өстен булырга тиеш. Гаиләдә булсынмы, эштә булсынмы, кардәшләрең белән булсынмы, белмәгән кеше белән булсынмы, Без Пайгамбарыбыз Мухаммад сасалам кушканча эшләргә тиешбез, һәм менә шул вакытта эмоцияләргә, төрле хисләргә бирелмичә эшләсәк, кардәшләрем, шул вакытта без отабыз, шул вакытта без ислам дин максатларын өстән куен булабыз. Ә әгәр дә алай булса, бәхеткә үзебез дә, гаиләләребез дә, җәмгыятебез дә ирешәчәк, иншәаллаһ.